Hwɛ ha. Ɔha yi a ɛnyam so a yɛare nyam ha yi nyam ha. Hwɛ ha, mekyɛ wo adeɛ bi. Hwɛ ha. Hwɛ adeɛ mmienu wei. Deɛ na ɛhɛ. Ɔhu sɛ yɛayam ha saa, yam ha saa, yɛayam ha. Ebi ni, ebi ni. Hwɛ boɔ no, ɛwue sɛ yɛanyam so. Wei, ɛbotan a ɛbɔ mmiɛnsa yi, baako, mmienu, mmiɛnsa. Hwɛ no yie, ɛbotan kɛseɛ baako ni. Twa wei ma nkyerɛ wɔn. Wei, yɛnnyam so da, yɛmfaa yi ntoo so nyamee. Wei, yɛayam so. Baako nso ni, yɛayam so. Kɛseɛ wei, wei a mede me nsa bɔ so wei, pampampampaa wei, wei, kɛseɛ wei, wei, yɛayam so. Hwan na ɛyɛɛ no saa? Ɛyɛɛ dɛn na ɛyɛɛ saa? Ɛyɛɛ dɛn na saa abɔdeɛ wei? Bra ha, wura hɔ. Na na ɔda woroma, fa kyɛ yɛn. Sɛ yɛbɛtwa wo akyerɛ amansan no, hwɛ ɛboɔ no mu, nsuo no mu. Hwɛ nsuo no mu. Wɔhu sɛ boɔ no so yɛ mmiɛnsa na ɛda mu. Deɛ ɛdi nkaa no yɛ ketewa ɛna ɛda aseɛ hɔ no. Bɛn ho no twa hɔ yie ma wɔhu sɛ ɛna ɛda hɔ no. Ansa na deɛ ɛtɔ so mmienu no nso so kyɛɛ deɛ ɛdi kan no, ansa na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no nso so kyɛɛ deɛ ɛtɔ so. Enti ɛboɔ no yɛ baako, mmienu, mmiɛnsa, ɛna ɛno nso ɛwɔ nsuo no mu. Hwan na ɛyɔeɛ? Nsuo no na ɛhoro no tetetetetetete, botan mu ani. Mo a yɛasoa mo adesoa a mo kɔn mu abuo, mo a ɔbonsam de ɔhaw ne abɛbrɛsɛ ato mo soɔ. Ewiase, ɛnna hɔ kwa, Wiase nna hɔ kwa. Onyankopɔn nso nyɛ n'adeɛ biara kwa. Ɔbotan no, ebi wɔ Israel, yɛfrɛ no Herod botan. Israel mmaa nyinaa kɔɔ hɔ kɔgye nsuo maa yɛn mmoa ne nnipa nomee. Herod botan. Mose sa nsuo firii mu de ma wɔn nomee. Sɛdeɛ nsuo da ha a mesa ma mo anom yi, na mo deɛ, mo, mo mmaa mu adeɛ, mompenti. womma megye bi wompɛ na wanya nkwa wompɛ saudi arabia mɛka wɔn kɔ nso ɛboɔ hɔ kaba ɛyɛ boɔ ne nyinaa yɛ abɔdeɛ onyankopɔn wɔte n'abɔdeɛ mu honhom te n'abɔdeɛ mu onyankopɔn yɛ honhom honhom te n'abɔdeɛ mu braha braha ɛgye so adwene ase fa kaa bɛsi gye so na bra adwene ase Na bere a botan mu ha bɛgye botan mu ha nsuo de kɔ na kɔhwɛ Nyankopɔn tumi. Nsuo, ɛboɔ, ne mmienu aka hyia. Ɛdeɛ bɛɛ bio. Nanso Ghana ni, wɔbɛka sɛ ne boɔ ne botan no deɛ ɛyɛ bonsam. Nanso wɔn botan no, ɛnte sɛ yɛn yɛ botan. Wɔn botan, ɛnte sɛ yɛ botan. Twerɛ Kronkron no ɛkuta mo no a mohwɛ mu no, monhwɛ Deuteronomy aduasa mmienu, ti aduasa mmienu, nkyekyɛmu aduasa mmienu ne aduasa baako kɔsi aduasa mmienu, monkenkan hɔ. Wokenkan firi n'ahyɛase a, wɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔbotan no a ɔbɔɔ soro baa so n'ade yɛ ɔyɛ pɛ, na wɔn botan ɛnte sɛ yɛ botan, verse 32. Nkyekyɛmu aduasa mmienu, wɔ sɛ wɔn botan ɛnte sɛ yɛn botan. Saudi Arabiafoɔ botan no, ɛnyɛ yɛ Ghanafoɔ yɛ botan. Israelfoɔ botan no, ɛnyɛ Ghanafoɔ yɛn botan. Chinafoɔ botan, ɛnyɛ yɛn Ghanafoɔ botan. Japanfoɔ botan, ɛnyɛ yɛn Ghanafoɔ botan. Ɔman biara botan nyɛ yɛn botan. Yɛn botan ne yɛn botan. Tetete botan Ghana, Onyankopɔn ni, wo a wopɛ, bra ne nkyɛn, wobɛnya nkwa. Ɔbotan no asɛm no, yɛn nkwagyeɛ Otumfoɔ Nyankopɔn n'asɛm no. Tete botan Otumfoɔ Nyankopɔn. N'asɛm no, Honhom Kronkron boafo ɔwɛmfo a wɔde yɛɛ nananom nananom nananom nananom baa Ghana yɛn asase yi soɔ, ɛha na ɔwɔ. N'asɛm no, Hwɛ wo a wopɛ no, bra. Ɛnyɛ hɔ daa.